Owend bei Dikrich TV. Dësen 5. Dezember hat d'Geschäftswelt vun Dikrech eng ganz nei Nocturne organiséiert. Éischtens mol war et déi éischt Wanternocturne ausserhalb vum Chrëschtmaart. Dann hate sech d'Geschäftsleit ganz vill flott Aktiounen ausgeduecht, fir méi Leit unzezéien. An net zu lescht war an Zesummenaarbecht mat der Gemeng och nach e flott Gewënnspill op d'Bee gesat ginn. D'Konditiounen, fir vill Leit unzezéien, waren also ginn. Um Dag selwer, de fënneften Dezember, huet sech gewisen, wann all Ingrédienten stëmmen an déi richteg gemixt goufen, kënnt um Enn e gudde Plat raus. Déi éischt Wanternocturne zu Dikrech ausserhalb vum Chrëschtmaart sollt sech als grousse Succès erweisen. Also mir sinn hei vun Dikrech an jo mir kruten ee Flyer mengen ech wann ech mech net ieren an jo do konnt een och op den Internetsite kucken an huet een am Fong all Informatioune fonnt zu all de Geschäfter wee wat fir fir Info also fir Stänn huet oder fir extra Saachen an dowéinst war een am Fong am Virfeld gutt informéiert an jo dunn hu mer geduecht dat kënne mer eis net entgoe loossen. Ech si selwer hei vun Dikrech, ech wunnen zwar eréischt ee Joer hei. Mä ech fannen et einfach flott, och d'Ambiance hei an der Groussgaass an dann d'Nocturne ass flott. Well ech an der Stad schaffen, kann ech awer no der Aarbecht nach heihinner kommen. Majo, ass eng flott Saach.
Ech mengen, fir d'Geschäftsleit ass et e bësse méi laang op, awer se kënnen d'Leit e bëssen nach owes akafe kommen. Fir d'Leit ass et och flott, kënne se nach zum Beispill dobaussen e Glühwäin drénken an dann nach eppes akafen den Owend. Ech hunn iwwer Social Medien hunn ech matkritt, dat hei Nocturne wär an ech kommen net esou schrecklech dacks op Dikrech. Well et einfach net onbedéngt bei mir op de Wee läit, mee wou ech dat gesinn hunn an ech brauch nach e puer Kaddoen an der Chaîne, sinn ech extra op Dikrech nach e bësse trëppele gaangen. Dofir gesinn ech och e bësse knaschteg aus, mee bon, dat gehéiert dann eben derzou. An hei ass een super flott Geschäft an voilà, Dikrech ass ëmmer schéin, egal wéini. Also ech muss soen, Nocturne, dass dat éischt Jahr wou ech dohei sinn, ech fannt mega schéin d'Dekoratioun an d'Ambiance souguer, déi ass wat um 4 Auer ugaangen. An ech ginn dofir sinn ech och hei. Ech sinn nach net fäerdeg, ech ginn nach virun duerch d'Groussgaass an da rëm heihinner an speziell d'Antoniusstrooss, muss ech awer soen, déi war nach ni esou beliicht wéi elo. Fir mat Frënn ze treffen a fir déi schéin Deko hei ze kucken a fir d'Geschäfter ze kucken. Et ass ganz flott hei. An Dir hutt schonn eppes kaf, gesinn ech? Jo, mir hu scho Schung kaf. Hutt Dir scho gutt vun den Promoen profitéiert? 20 Prozent ass ëmmer gutt, ne?
An dorëms ass et jo am Fong gaangen, mat ville flotten Aktiounen, Leit unzéien an hinne weisen, zu Dikrech akafe lount sech, iwwerall 10 bis 20 Prozent, kleng Kaddoen als Merci fir en Akaf, gratis Gedrénks Um Enn sinn all Geschäftsleit, wéi och Restaurateuren, déi matgemaach hunn, méi wéi zefridden. Ech fannen eng ganz gutt Iddi, well et net um Chrëschtmaart selwer ass. Et bréngt d'Leit nach eng Kéier op Dikrech an d'Leit gesinn och, datt mir als Dikrecher Geschäftsleit ganz gutt zesummenhalen a gutt zesumme schaffen. Et ass e spannenden Owend mat ganz vill Leit. Ganz vill Luucht wou d'Leit dann Opmerksamkeet ginn an rakommen an natierlech eis ganz schéin nei Kollektioun kënnen kucken an virwetzen. Dat heescht ee schéinen Owend an verbréngen och. Sinn ech ganz zefridden.
Et si vill Leit am Moment an Dikrech. Elo wäerte mer mol ofwiet méi spéit ausgesäit. Mee d'Leit fanne mengen ech eng gutt Idee.

An net zu lescht hunn och de Kleeschen a seng Engelcher fir vill Freed bei de Kanner gesuergt. Am Gepäck hate si en etlech Boxemännercher, déi vun enger lokaler Bäckerei fir den Event zur Verfügung gestallt gi waren. Ende gutt, alles gutt, déi nächst Nocturne ka kommen! De grousse wanterleche Moment fir d'Kanner an d'Eltere vun Dikrech ass ëmmer Enn November, wa si bei de Kleesschen invitéiert sinn, wou et eng Boutique mat ville Schneekegkeete gëtt. Wee wëll, kann den hellege Mann awer scho virdrun empfänken, wann hien op der Gare zu Dikrech ukënnt. Samschdeg, 29 November, 3 Auer mëttes virun der Gare zu Dikrech. Grousst Waarden op den hellege Mann fir d'Gleesegesfeier vum Syndicat d'Initiative. Dass fir all Joer kënnt de Gleeschen hei op Dikrech a mir freeën eis och dëst Joer erëm de Gleeschen an den Houseker mat den Engelcher hei ze begréissen an wou et elo de Cortège geschwënn an d'Seeërei geet a wou mer dann déi puer honnert Kanner kënne glécklech maachen, all déi Déi brav an ëmmer sech gutt geschéckt wärend dem Jazz. Léiwe Kleeschen, gudde Kleeschen, bréng ons Saachen allerhand. Tatsächlech ass de grousse Kleeserchersevent an d'Raler Seeërei, awer och schonn d'Arrivée op der Gare an de Cortège si fir vill Veräiner an och Elteren an hir Kanner e grousse Moment. D'Opreegung bei Kleng a Grouss ass richteg ze spieren. Dat ee Cadeaue kritt a Schokola an dat ee mat der Famill feiert, dat ee glécklech soll sinn. Fäerts de dann en Houseker? Jo, mengem Papa krut schon dräi mol eng Rutt. Ech mengen dass si ganz richteg frou sinn, oder? Bass de frou fir hei ze sinn? Jo.
Och? Bass de ganz frou fir hei ze sinn? An du? Jo. Ech mengen, et ass ëmmer eng ganz grouss Opreegung fir d'Kanner, fir alleguerten heihinner ze kommen. An als Nordstad-Wohnverein si mer frou, all Jooss dierfen derbäi ze sinn. Mojo, et ass dem Charly säin éischte Kleeschen an dat wëllt mer op kee Fall verpassen. Ech mengen, et ass déi éischt Kéier, wou en iwwerhaapt e Kleeschen gesäit. Elo si mer gespaant, wéi en dann dodrop reagéiert. Mä dat ass ëmmer schéin. Ech mengen, e Kleeschen huet ee Kandheetserënnerung drun. Dat ass ëmmer Eppes ganz spezielles an ech hoffen dass dat genau esou speziell da fir den Charly gëtt.
Och bei dëser Rei kënnen si et bal net erwaarden den hellege Mann ze empfänken. Mir hunn Chance a kréien de Kleeschen esouguer héchstperséinlech virun de Mikro.
Mä ech géif soen, et ass wéi all Jas, d'Kanner, déi, dat ass ee gewéinlech, een extra gewéinlechen Dag fir d'Kanner. An de Kleeschen, dat ass eben ee Mann, deen d'Kanner begléckt. An dofir freeën d'Kanner sech all Jas ëmmer erëm, wann de Kleeschen op d'Dickicht kënnt. Alors au travail maintenant!
Elo schaffe mer, jo. An dann ass et awer och schonn nees gelaf an all d'Kanner aus der Grondschoul méi wéi glécklech. Mir hunn haut de Kleesche gesinn an mir hunn gesong gehéiert an dat war déck schéin. An mir hunn dobaussen de Kleeschen gewaart fir heihinner ze kommen. Et war déck cool an mir an ech war an ech si lo déck frou. Parce que il y avait le Saint Nicolas qui m'a donné les chocolats. Et alors? Et alors je l'aime. 't ass cool well et Spaass mécht an 't ass ganz schéi fir een engem ze sangen, fir een eppes ze sangen. De Chef vun den Dikricher Ieselen bréngt d'Saach op de Punkt. Niklosdag ass eng Traditioun hei zu Dikrich an 't ass wéi all Jahrs flott. D'Zieherei ass schéi gefëllt. Mir waren erëm mat eisen Eselen ënnerwee. Den Esel gehéiert einfach zum Kleeschen wéi den Houseker. deen och grad heilaanscht kënnt. Ech denken, et ass erëm en erfollegräicht Fest, et ass Traditioun an déi soll bäibehale ginn. Dofir bréng aus vill Gezei.
Fir den Dag vum Bam waren dëst Joer en etlech Gemengen a Veräiner iwwer déi sozial Medien zu enger Bamplanzaktioun opgeruff ginn. Och d'Gemeng Dikrech war fir dësen Challenge nominéiert an huet den Defi mat Bravour gemeeschtert. De Post hat net nëmmen eng 770 Liken, mee och eng 64.000 Opriff. Duerfir wollte mir iech de Video vum Lynn Heinz dann och haut net virenthalen.

Méi besënnlech zougaange war et virun zwou Wochen beim Literaturmëttwoch hei an der Aler Kierch. Déi Kéier hat de Geschichtsmusée d'Autorin Karin Melchert op Besuch. déi hei passend zu der Saison aus hirem Chrëschtdagsroman virgelies huet, awer et gouf nach méi wéi dat. Himmel, Herz und Halleluja ass der Karin Melchert hire fënnefte Roman. Eigentlech ass si jo Sängerin. Déi gebierteg Eifelerin, déi virun 30 Joer wéinst der Léift op Lëtzebuerg komm war, huet awer schonn ëmmer gär geschriwwen.

huet si bei der Liesung net nëmme virgelies, mee och dotëscht gesong, ganz passend zum Roman an zur Adventszäit, d'Chrëschtlidder.
Und so stand ich da mit einem halben Becher Wein in der Hand und einem mulmigen Gefühl im Bauch.

Um das herauszufinden, müsst ihr das Buch lesen, Himmel, Herz und Halleluja! A ganz zum Schluss gouf et nach e flotte Medley, bei deem d'Zuschauer opgefuerdert waren, fir matzesangen. Fir dës Liesung an der Aler Kierch hate sech wuel net esou vill Leit afonnt, awer déi, déi do waren, hu sech begeeschtert gewisen. Si kënne sech all freeën, d'Karin Melchert schafft nämlech schonn un den nächste Bicher, en Arztroman an e Science-Fiction-Krimi. Vun dëser Emissioun un wäert eis d'Romy Liefke vun der Librairie Zimmer an enger neier Rubrik och e Bichertipp ginn. Genee geholl sinn et der zwee, eemol e Buch fir Erwuessener an eemol e Buch fir Kanner. Hei seng éischt Virschléi fir dëse Mount.
Gudde Moien, ech presentéieren Iech haut dat flott Buch hei, wat der kënnt Chrëschtdag äre Léifste schenken oder och e Kaddo un Iech selwer maachen. Et ass d'Neioplo vum Maïche Thibessart sengem Kachbuch Maufel Lëtzebuerg. Dir kritt et op Däitsch an op. Franséisch. Et ass net nëmme baussen e wonnerschéint Buch, et ass haptesch immens flott, sinn immens schéi Biller dran, awer wat immens wichteg ass, natierlech sinn och immens vill gutt Rezepter dran. Dir fannt hei alles iwwer déi lëtzebuergesch Kichen, ganz klassesch Rezepter a se sinn immens einfach nozekachen, et klappt wonnerbar. Presentéieren iech dann och nach e flott Kannerbuch, dëst gär an däitscher Sprooch an heescht. E Otto fährt los, Weihnachten in Finnland. Dat ass am Fong de véierte Band vum Otto senger Geschicht. Den Otto ass e klenge Minibus, deen ee ka lounen, an all Kéiers ass eng Geschicht iwwer eng Famill, déi mat dësem Camperbus dann an d'Vakanz fiert an dat Land kenneléiert. An dësem Fall ass et eebe Finnland. Do léiere se dann d'Santa Lucia-Fest kennen, si léieren de Joulupukki kennen, a si maachen natierlech eng Saunanuecht, klammen an dat kaalt Waasser. An den Otto ass en och esou e klenge mageschen Zauberbus an hien hëlleft och de Kanner, wa se eng kleng Schwieregkeet hunn, hëlleft hien hinne weider. An et ass ëmmer eng mega flott Geschicht an et léiert ee wéi gesot ganz vill iwwer dat Land kennen.
Am Militärmusée iwwerdeems deet sech nees eppes. Laang Zäit gouf et keng nei temporär Expo méi. Zanter dem 29 November dëst Joer awer kann een sech déi flott Ausstellung Ons Arméi um Härebierg ukucke goen. Hei dat wat iech dobäi erwaart. Ons Arméi um Härebierg weist déi ganz Entwécklung vun der Lëtzebuerger Arméi. Ustouss fir dat Ganzt si gläich dräi Gebuertsdeeg. Éischtens mol huet de Centre Militaire um Härebierg dëst Joer 70. Gebuertsdag gefeiert Gläichzäiteg huet d'Brigade Piron vun nom Zweete Weltkrich 2025 80 Joer krut an net zulescht goufe virun 80 Jor och déi éischt Zaldoten am Kader vum obligatoresche Militärdéngscht agezunn. Am Juli 1945 sinn déi éischt vum Service obligatoire agezu ginn an domat ass am Fong jo déi ganz Geschicht ugaangen, datt iwwer 30.000 Lëtzebuerger Männer, am Fong d'Arméi, also datt duerch d'Arméi gaange sinn an dat ass jo ee grousse Volet. An do war eben d'Idee fir dat alles ze verbannen an dann am Fong duerch eng Zäitschinn duerch d'Arméi ze zirkuléieren a Verbindung mat deene Saachen, déi mer grad net méi kënne weise vun der Dauerausstellung an ëmgedréit eben och mat deenen neien Erkenntnisser, déi mir intern opgeschafft hunn an natierlech deene ville flotten Donatiounen, déi awer ëmmer nach lafen erakommen. Fir dës Expositioun ze realiséieren, huet dunn awer emol mussen Rechercheaarbecht gemaach ginn, virun allem iwwer d'Brigade Piron, déi 200 fräiwëlleg Lëtzebuerger Zaldoten, déi wärend dem Zweete Weltkrich am Kader vun dëser Unitéit als éischt d'Belsch befreit hunn. Si sollten herno als Ënneroffizéier d'Réckgrat vun der éischter Lëtzebuerger Arméi sinn. Besonnesch am Abrëll 45 Grand-Duchesse kënnt zréck, dat thematiséiere mer och hei. Dann huet een eng Garde Grand-Ducale, do sinn dann déi éischt fräiwëlleg Zaldoten ze gesinn. Mee wierklech déi Dausenden, déi sollen dann agezu gi fir déi Arméi opzestellen, jo dat fënnt am Juni, Juli statt hei zu Lëtzebuerg, zu Walfer am Schlass. Dat heescht, mir kucken och déi historesch Sitë vun de Kasären. An do ass ebe wierklech d'Idee, fir mat verschiddene Personnagen an iwwerhaapt dee Kontext erëmzeginn, wéi war d'Lëtzebuerger Arméi an den Ufankszäit 45 bis quasi de Service obligatoire eriwwer ass 67. Grad zu engem Zäitpunkt, wou am Militärmusée wéinst Aarbechten déi zwou Etagen iwwer d'Lëtzebuerger Arméi hu mussen zougemaach ginn, ass et interessant emol eng Kéier am Detail op de ganz fréien Ursprong vun der Arméi zréckzegoen an dann awer och duerno déi ganz Entwécklung ze gesinn, D'Ausstellung ass nach bis de September 2026 op. Reegelméisseg ginn am Servior-Haus bei der Sauer Gebuertsdeeg gefeiert. Den eeleften Oktober dëst Joer awer war ee méi aussergewéinleche Gebuertsdag. Net nëmmen krut d'Jubilarin 102 Joer, och hat si bei hirer Feier Ganz illüster Gäscht op Besuch. Héiche Besuch dësen Oktober am Servior Haus bei der Sauer. Op Initiativ vun den Amitiés italo-luxembourgeoises des Ardennes waren esouwuel de Kardinol Jean-Claude Hollerich wéi och den italieneschen Ambassadeur Carmine Robustelli invitéiert fir eng ganz besonnesch Receptioun. D'Madame Poos Fabry huet deen Dag 102 Joer krut. Déi laangjäreg Léierin vun den italieeneschen Owescoursen vun den Amitiés italo-luxembourgeoises aus dem Norden sollt duerfir geéiert ginn. Ee vun hire Schüler, dee spéider hir Karriär gemaach huet, war déi grouss Iwwerraschung vum Dag. Et war eng Iwwerraschung fir mech. Ech hu laang Joren Course gehalen. Ech war och ëmmer an der Amitié italo-luxembourgeoise, si nach dran, jo, an dat hu si fir mech gemaach als Iwwerraschung, méi weess ech och net. A wat sot Der dann zu Ärem fréiere Schüler, deen och heihinner kënnt extra? Formidabel.
Frau Mehn, Dat war eng grouss Iwwerraschung fir mech an eng ganz grouss Freed.
Ech war op der Section classique am Lycée classique zu Dikrech hei. Ech hat dann Latäin, Englesch an nach e bësse Griichesch niewebäi gemeet, dat krut een nach op d'Zensur geschriwwen. An ech wollt awer Italienesch léieren. An do hunn ech dann héieren, dass dee Cours e ginn, hunn ech mech do ageschriwwen an ech war ganz begeeschtert. Si hunn net nëmme eng gutt Léier, mee si hunn eng ganz Léift zu Italien, zu der Sprooch, zu der Kultur vermëttelt. An dee Fonken ass op mech iwwergesprongen. An de Jean-Claude Hollerich sollt spéiderhin och nach emol richteg vun dëse Coursë profitéieren, fir hie säi Studium zu Roum ugefaangen huet, Konnt hien net nëmmen perfekt Italieenesch, mee krut och nach direkt eng Dispens vum Italieeneschcours. D'Grënner vun den Amitiés italo-luxembourgeoises haten also Recht, wéi si 1968 d'Italieeneschcoursen zu Dikrech an zu Ettelbréck an d'Liewe geruff hunn. Do ass esou e Grupp, wou do waren Dikricher vun allen Zorten, vun alle Beruffer, déi sech zesummegedo hu fir ze soen, hei Italien, et war jo och eng Immigratioun déi Zäit vun Italieener hei, Mir missten eigentlech do eppes maachen, fir dat Land kennen ze léieren, fir d'Sprooch kennen ze léieren. An do war d'Madame Vezzani, déi ugefaangen huet, Coursen ze maachen, d'Madame Proust, déi och an d'Course gaang ass, an du si se op Perugia a sinn an Italien gaangen. Si hunn hir Diplomer do gemaach an d'Madame Proust war déi, déi am längsten ausgehal huet. Der Madame Proust Fabri hiert grousst Engagement fir d'Promotioun vun der italieenescher Sprooch zu Dikrech, sollt den 11 Oktober 2025 um Dag vun hirem Gebuertsdag entspriechend geéiert ginn, mat engem Diplom, enger Auszeechnung a prominente Gäscht. Fir déi iwwer 100 järeg e ganz grousse Moment an hirem Liewen. Den Eurocross vum Celtic Dikrech huet eng laang Traditioun. 55. Kéier schonn gouf dës Course fir lizenzéiert Leefer Enn November an der Rue Mäerten ausgedroen. Genee esou vill Succès huet awer och ëmmer den Eurotrail, wou och Amateur-Leefer zougelooss sinn an deen ëmmer dee selwechten Dag ausgedroe gëtt. D'Lynn Heintz huet fir Iech déi wichtegst Momenter vu béiden Eventer zesummegedroen.
Den 23 November huet zu Dikrech de fënnefte Cross vun der Saison zesumme mam Eurotrail stattfonnt. Eng 600 Leefer vun all Alterskategorie an aus all Eck hu fir dës 55. Editioun hire Wee op Dikrech fonnt. Net nëmmen aus Lëtzebuerg an den dräi Nopeschlänner huet ee Leefer a Supporteren ugetraff, mee ënner anerem och Holland an d'Vereenegt Kinnekräich, War e bei gudder Stëmmung fir deen am Milieu ganz beléifte Cross vertrueden. Ech denken dass Dikrech ganz beléift ass fir déi Grouss eben mat dem mat der berühmter Montée, mä awer och well een hei de ganze Parcours an iwwerséie kann. Dat heescht si verschwannen nit iergendwou am Bësch wou een se dann 10 Minutten nit gesäit. Dat ass eppes wat ganz flott ass. A fir d'Leefer ass dat dann och flott, wa se iwwert der ganzer Streck kënnen ënnerstëtzt ginn. Et ass wouer, am Fong déi Course, déi huet alles, wat e richtege Cross brauch. E Bulli, eng Montée, eng Descente, och flaach, wou ee ka richteg Gas ginn, wou een en Tempowiessel ka maachen. Jo, et ass wierklech e gudde Parcours, wou och emol international gutt besat war. An dofir ass dat wierklech e Cross, deen ee soll lafen als Athlet. De Parcours ass ganz flott hei ëmmer. An bei deene Klengen, et ass ëmmer, jo, si sinn ëmmer begeeschtert fir matzemaachen an dofir sinn och vill, ganz vill Klenger derbäi.
Mat Freed si Grouss a Kleng ugereest fir an der frëscher, mee och kaler Novemberloft d'Hiwwele ronderëm de Sportkomplex an der Rue Mäerten ze meeschteren. Den Eurocross zitt och all Joer vill Familljen un, dorënner d'Emma Roos, wat mat senger Mamm fir de Cross op Dikrech ugereest ass. Mir hunn et kuerz bäi senger Course begleet.

An d'Startlinn gutt gefëllt. Kuerz virun 11 Auer ass och d'Emma Roos mat den U 10 Benjaminnen lass gelaf. J'ai bien couru et c'etait cool. J'aime bien la boue et j'aime bien faire des courses avec plein de monde. D'Emma Roos war dës eng weider erfollegräich Course zu Dikrech. Mee och e puer nei Gesiichter bei den Erwuessene waren déi Kéier beim Eurocross ze gesinn. Och si sinn an de Genoss vun der bekannt-berüchtegter Streck komm. Ech hunn mech u sech gutt.
Sinn gespannt wat dat gëtt. Ass och mäin éischte Cross also ech loossen einfach e bësse Spaass rullen. Duerch déi kal Temperaturen ass zwar net grad esou vill Bulli um Parcours wéi soss alt mol, mee dofir war de Belag ëmsou méi komplex. De Buedem ass wuel gefruer, mee duerch d'Course lockert sech déi iewescht Schicht op a gëtt relativ rutscheg. Déi grouss Fro vum Dag war dohier, Spikes, Schung mat Picken oder normal Trailschung? Egal wéi de Choix gefall ass, huet de Bierg iwwer déi verschidden Tier misste gemeeschtert ginn. Wat natierlech net ze ënnerschätzen ass an och absolut net feelen dierf, ass d'Ënnerstëtzung vu Famill a Frënn op der Plaz, sou wéi hei beim Hugo.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir son fan club? Ça fait du bien, surtout quand on court tout seul pendant toute la course, c'est long, ça fait du bien d'avoir des fans. Nodeems et d'lescht Joer knapps net duergaange war, ass d'Liz Weiler dunn dëst Joer op déi éischt Plaz bäi de Fraen am Eurocross komm. Bäi de Männer war et um James Dunn aus de UK fir op déi héchste Stuf um Träppchen ze klammen. Beim Eurotrail, wou och net lizenzéiert Leefer un de Start goe kënnen, hu sech bäi den zwou Distanzen jeeweils Athlete vum Dikricher Celtic duerchgesat. Bei der Distanz iwwer 13 Kilometer huet sech den David Lentz den Titel geséchert a beim 19 Kilometer Trail war et dunn um Luc Scheller op déi iewescht Stuf vum Podium ze klammen. Lo heescht et Been ausrësen, sech gutt wiermen a gläich rëm weider iwwer Bierg an Dall lafen. Voilà, domat komme mer un D'Enn vun eiser Dezember-Emissioun. Méi iwwer de Chrëschtmaart zu Dikrech gëtt et an 5 Wochen am Januar. Wat Iech do den nächste Weekend erwaart, dat verrode mer Iech awer elo am Agenda. Ech op alle Fall wënschen Iech eng gutt Zäit um Chrëschtmaart, schéi Feierdeeg an dann natierlech e gudde Rutsch an dat neit Joer. Bis dann, Äddi! Joyeux Noël et bonne année! Jingle bells! Jingle bells, la la la la la. De Freideg 19 Dezember gëtt um hallwer 6 owes den Dikrecher Chrëschtmaart lancéiert, mat op en Neits engem flotten Afterwork op der Liberatiounsplaz, wou d'Gemeng e Patt offréiert. Déi Kéier gëtt et awer och vill Nouveautéiten. Sou geet de Maart vun der Liberatiounsplaz iwwer d'Beschplaz bis hanner déi al Kierch an an der Sankt-Laurentius-Kierch kënnt dir e klengen Handwierkermaart entdecken. D'Aktioun Kaf lokal an denger Nordstad geet nach bis den 11 Januar. Fir all Akaf an enger vun den Nordstadgemengen gëtt et e Stempel. Bei 5 Stempelen kënnt dir un engem Gewënnspill deelhuelen, bei deem vill interessant Bonge wénken. Nach bis den 28 Dezember ass am Kulturhaus d'Wanterausstellung vum Dikrecher Konschtveräin La Palette. Vum 9 Januar un da leeft op der selwechter Plaz de Vernissage vun der neier Expo 75 Jar Velo Club Dikrich. Hei kënnt Dir déi ganz Entwécklung vum engagéierte Sportsveräin suivéieren. Nëmmen zwee Deeg drop dann organiséiert de WCD och schonn déi nächst Manifestatioun, de Cyclocross-Championnat, deen déi Kier zu Dikrech ausgedroe gëtt. De 14 Januar dann invitéiert d'Kulturhaus op eng nei Liesung am Kader vum Literaturmëttwoch an der Aler Kierch. Vu 6 Auer owes un wäert Iech déi Kéier de bekannte Schrëftsteller Jemp Schuster aus sengem Buch Béischte virliesen, dat an engem Éisleker Duerf am Zweete Weltkrich spillt. Ganz nei wäert Iech de 17 Januar an der Alséerei d'Philharmonie Municipale op en Neijooschconcert invitéieren an den 19 Januar presentéiert owes am Ciné Scala de Militärmusée vun Dikrech déi nei Datebank Echoes of War, wou een all d'Krichsmonumenter am Land entdecke kann.